Essalamu aleýkum hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Bu gün men size ýene-de käbir gyzykly maglumatlary aýdyp bererin. Şu wideomyzy başlamazdan öň, şeýle gyzykly wideolaryň dowamynyň gelmegi üçin kanala agza boluň, laýk goýuň, teswir ýazyň we şuňa meňzeşler. Geliň onda başlalyň. Ilkinji zat, ynha şu görýän zadyňyz zubnoý şotka. Zubnoý şotka diş arassalamak üçin gerek bolan bir zatdyr. Ýöne ähligimiz bilýändiris, Diş arasalamak bilen bir wagtda biz dilimizi hem arasalap bilýäris. Onuň üçin zubnoý şotkalaryň arkasynda şeýle ýörite dili arasalamak üçin edilen böwetler bar. Şu böwetler şu diliňizi arasalan wagtyňyzda gowy kömek edýär. Şu dişimizi ýaňky arasalanymyzdan soň hökmany suratda dilimizi-de arassalamak gerek. Şu dil arassalamak diýende, esasanam aýtjak bolýanym heýterlere degişli. Heýterler, hapa dilli heýterler bar bir topar. Aý, ejeň palany-pylany diýip ýazýarlar-a, tanamadyk, bilmedik adamyna şolara degişli diýip pikir edýärin. Sebäbi aslynda hiç wagt görmedigi, tanamadygy bir adama agzyna geleni ýazyp durlar-da. Bir adam bilen ylalaşmadyk wagtyňda, pikiriň bilen ylalaşmadyk wagtyňda hapa söz ýazmaga gerek ýok. Sebäbi sen ähli adamlar bilen ylalaşman bilersiň. Meniň hem ylalaşmaýan adamlarym kän. Ýöne şonda-da men hiç kime hapa söz ýazýan däldirin. Ol terbýäňize bagly, şonuň üçin men her kimi ýazgaryp durjak däl. Wagty bilen akyllanarsyňyz diýip pikir edýärin. Indi şu heýter diýenimi düşündireýin üç taýda. Iňlisçe bilýänler bilýändir. Ynha görşüňiz ýaly, şu taýda ýene-de bir kagyz bar. Görşüňiz ýaly, hate, işlik iňlis dilinde hate diýip okalýar, hate. Ýagny ýigrenmek diýmek. Hater bolsa, hater diýip okalýar, ýigrenýän diýmek. Ýagny sizi şol ýigrenýän adamlar haterler. Ýagny şolar sizi ýigrenip, tanamasa-da, bilmese-de bir topar hapa sözler ýazýar-a. Şolaryň aýratyn bir gezek däl, iki-üç gezek dillerini, hapa dillerini arassalamak lary gerek. Sebäbi ynha görşüňiz ýaly şeýle zubnoý şotkanyň arkasynda şeýle böwetler bar, şol ýörite dil arassalamak üçin taýýarlanan. Hä, şu zady ýene bir zat aýtmak gerek. Maňa hapa söz ýazýanlar hiç biriňiz hapa sözleri görýän dälsiňiz. Ýazan zatlaryňyzy görýän dälsiriňiz. Sebäbi men ýutubyň filtrini goýdum. Ýutub şo taýda türkmen dilindäki ähli hapa sözleri ýazyldygy wagt derrew blok edýär. Şonuň üçin boşy-boşuna wagtyňyzy ýitirmäň. Gaýtam özüňizi, bilimiňizi, ylymyňyzy artdyryň, saglygyňyza serediň, tanamadyk adamlaryňyza beýle utandyryjy hapa sözler ýazyp ýörmäň. Galanynam özüňiz bilýäňiz, men ýaly siziň ejeňiz, kakaňyz däl. Men şu wagt şu şuny bir bilýän zadymy bir paýlaşaýyn diýýän. Bu kanal gyzykly kanal, şonuň üçin bu taýda gyzykly we peýdaly ygtybarly çeşmelerden alnan maglumatlar paýlanýandyr. Geljekdäki wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň. Taňryýalkasyn. Bye bye.